Наконец-то дождались. Там пиротнадан соң татарлар юк. Теге все СМИ пишут. Син Татарлар бар. Без Путин белән тудык, Путин белән үләчәкбез. Булды, син кит, э, син безгә кирәк түгел. Сәлам дуслар, без тагын кайтып карыйбыз, ләкин бу елсы бернинди дә вәгъдәләр бирмибез. Ә, безне татар дөньясындагы Ларин дип атарга була, ләкин кемнәр аңлагандыр, кемнәр аңламаса, аңламагыз. Һәм без бүген дүртәү, ә, сезнең белән 30-40 минут дәвамында мин Ильяс булачак һәм Чулпан.

Сезне күптән күрмәгән кеше сылан сорыйм. Сагындыгызмы шулай сөйләшеп утыруларны? Әйе. Мондый аралашулар бит инде безгә бик ярты елга бер. Ярты елга бер тәти. Күрешмибез дә. Барыларыбыз да аерым. Нәрсә турында сөйләшәбез соң без бүген? Юк, мин әле подкастның исемен дә уйлап куйдым. Алдан уйлап куйдым. Нәрсә дигән? Әйтмичә тор инде. Юк, монда подкастта бар тыңлаучылар бит башта исемне күрәчәкләр, аннары гына подкаст тыңлаячаклар. Ә бездә без инде беләчәкбез алдан ук. Ә, Астан шакыдылар дип атала. Өстән кирәк иде. Юк, Өстән куштылар. ру- руслар- русларда шундый мем бар бит. э, Мы думали, что это дно, но снизу постучали. Бу әгәр дә карасак, безнең һәрбер тем бүгенге сөйләшәчәк теманың локаль һә- шутка. һә- һәрберсенә туры килә. Әйе. Дөрес. Ә темаларга килгәндә? Ә, сөйләшәчәк без без бүген. Ә, Россиядә ике проблема бар диләр. Җүләрләр һәм дро- э, юллар түгел, коронавирус һәм конституция. Ә, һәм тагын м, конституция әлбәттә үзе проблема түгел, ләкин шулай да дәүләт эшчеләре минем белән килешмәс. Ә, ә сөйләшәчәк без бүген без конституция, коронавирус Мәктәптәге дежурство турында һәм тагын Бик мөһим темаларның берсе ул да булса 75 елга. Әйе. Кызлар коронавирус ниһаять Казанга да килеп җитте. Ниһаять, сәламәт. Нашему прогнозу где-то вот э, с 11 16 у нас должен быть все же наконец-то Вот, э, появится коронавирус в стране. Кичә билгеле булды Татарстанда беренче Беренче. Очрак. очрак теркәлде. теркәлде. Әмма бу Татарстан кешесе түгел, шуны әйтергә кирәк. Әйе. Бу безгә каяндыр теге Франциядән, завозной. әйе. Мгм. Завозной. Ну, юк. Син Айдар бигрәк алган. кешеләрне хөрмәт итәсең. Хөрмәт итүем көчле Юк, аны хәзерге. матбугат чаралары шулай дип язып чыккан иде. Завозной бит инде ник. Татарлар алар монда минем хәзер китә расизм бераз генә белмим халыкларны бүлү национализм но коронавирус мине шундыйга әверелдерде нигәдер мин хәзер татарлар шундый теге чиста һәм бернинди авыруларга да бирешми торган халык итеп күрәм һәм без булдырабыз дигән безнең шигаребез миңа калса хәзер безгә туры килә һәм бер атнадан соң татарлар юк Теге все СМИ пишут. Син бөтенләй. Татарлар бар, татарлар коронавирустан курыкмый. Да. Дыр, шәт. Урамда йөрегез. Син нишләп урамда йөрергә куркасың сән лайста? Мин урамда йөрергә куркмыйм. А, ай, син куркасың коронавирустан. Мин контактировать итә куркам, шик кешеләр белән. Ник мин бит әйтмим теге ниям дип. Юк, татарлар чирләми дисең бит. Чирләми. Авырмы дисең? Әнә бит Франция вәкиле чирли, татар кешесе түгел. Ну, ул ха Татарстанда ничә көн? Ну, бит ха инфекционка да. Ну, бит Татарстанда ничәдер көр яшәгән, ана бит сразу килү белән инфекцион. Килү белән. Килү белән үзе үзе нигән? Үзе мин авырым, фәлән тегән. Алайса, ну, алайса куркыныч юк инде. Дип үзе килгән. Гомумән, ул татарларга куркыныч түгел. Нәрсә килгән шунда? Татарларның вакытта белән. Татарларның Туризм. Начало туризм. Туризм. Татарларның эш пешмагы. Әйе. Дөресен әйткәндә, көлке көлке, әмма дә ләкин барыбер бу проблема, бу вирус дип әйтик, бик Гомумән, ул безнең ишекне шакыды. Әйе, бик җитди оборотлар алды дип әйтик инде, чөнки шул ук хәтта чире куркытмаса да, чир белән авырмын дип курку һәм паникага бирелү безне күбрәк Авырга сабыштыра, миңа калса. Сезгә ничектер? Карабудайлар алдыгызмы әле? Нияттерден. Хә, карабудайлар турында сөйләшербез, ләкин башта интернеттагы фейклар турында сөйләшик, чөнки алар игътибар иттегезме, алар әлеге фейклар Казанда карантин башланачак дигәч кенә барлыкка килде. Башта мәсәлән теге Әле коронавирус турында сүз булмаганда, берсе дә анда РКБда эшләүчеләр дә бернинди голосовойлар яздырмый иде, бернинди интернетта да хәбәрләр чыкмый иде. Э, Сезгә сез нинди фейклар ишеттегез әлеге хәбәр турында коронавируска Иң бәйле? беренче фейк ул РКБда ике кеше үлде дигән хәбәр. Ансай, Берсе 21 яшьлек кыз, гомумән яшьләр дип. Татар татар апастары. Әйе, әйе, мин РКБда эшлим һәм моны әйтергә ярамый, ләкин мин әйтәм дип. Сез совершенно секретно. Ой, уланда ул җиргә таралды. Уланда классташлар булгач кына әйтәм сезгә дип. Ниндидер үлеш. Ким образым безгә килеп җитте. Хәерле кич, классташлар. Теге смех, смех дигәннән берсән дә э, ни критический, теге совершенно секретный инде ул секрет булса да классташларга әйтәм. Безнең уже РКБда бер яшь егет үлгән иде. Суббота көнне тагын бер 21 год девушка вот умерла. Хотя все это засекречено. Тут точно уже коронавирустан. Шуңа күрә теге балалар белән общественный җирләргә чыкмагыз. Мәзәкләр инде тагын дөресен аңлаганмысың шул башына кирпеч төшеп үлгән анда белмим инде азы кичә таралды әйе ә мин менә ул ркбның тошуы кичә генә кенә ишеттем дөресен әйткәндә теге ркбда ике кеше үлгән классташлар деген сәер тоелды ул миңа шулай теге син җибәргән идең кытай кешесенең тавышы мин аннан ничә тапкыр көлгәнмендер белмим миңа сәер тоелды ул ничек дәвалану буенча сиңа килдеме ул Мә килде. Әле бу бит э, бу беренче хәбәрләр, хәтерләсәгез, Diamond Prin- Princess дигән Э, ягъни да, круиз лайнерында. круиз лайнерыннан э, сигез кешене эвакуациялаганнар иде Иә. Казанга. Һәм шуннан соң әлеге хәбәрләр әкрен-әкрен генә тарала башлады. Һәм э, шундый бер хәбәр килеп җи- ирешкән инде э, WhatsApp-тан.

Көнне карантин ничә көн элек игълан ителде? Әле игълан да ителмәде инде. Ителмәде инде ул. Юк, Теге- Бездә ичен кайбер- санитар ко- эпидемиологик режим. Әйе. Әйе, кай- кайбер чаралар м, бетерелде инде, Кичектерелде. кичектерелде, бетерелде. Ә, Һәм тагын шул университетлар ябылды инде. Ябылды, әмма менә без әлегә укыйбыз. Әйе, Без сезнең Кызлар. өчен тырышабыз, сезнең өчен подкаст яздырабыз. Кызулар, кнетулар, әллә кайчан инде Короче әйткәндә рискуй своим здоровьем. Аларны да университетка киләбез. Әйе, вот. Аннары кичә җырны ишеттегезме коронавирус турында? Мишәрләргә тими ул. Әйе, менә шунысы гына ошамадым, мишәрләргә. Татарларга тими, мишәрләргә тимейме? Татарларга дигән сүз юк анда, мишәрләргә. Син башладың сүзеңне. Әнә ул Рәйдәдә бар бу шигырь. Ул хәзергә тәкъдим итәчәк. Аның ике генә куплеты бар. Җиткән инде. Кытайларга барган идем, анда халык күп үлә, бөтен дөнья тыз-быз килә, имеш безгә дә килә. Кайгырмагыз, шикләнмәгез, вирус безгә килми ул, курыкмагыз, туганнарым, мишәрләргә тими ул. Менә. Татарлар үзе Димәк, үк э, э, бүле. Ә ничек мишәр булып була хәзер? Белмим. Менә миндә дә шул сорау куясындыр, Ильяс. Мишәр, Башкортстанга китәргә. Можно как-то искусственно. мишәр яклары безнең ул безнең чистайлармы, ябышмасам, чистайлар. Аксубайлар. Аксубайлар. Чүпрәле. Ну, кайда нинди мишәр инде? Сәсәкле чәйнектән сәй итсәң, син мишәр буласың, ялгышмасам. Әйе, мишәр өчен керәшеннәр бит. Чәчәкле шәбәләр. Чистай хатынна алып бата. Син әйе, син синең бөтен шансларың бар. Кыскасы бу җыр безнеке турында түгел. Әйе. Безгә тиешәк бу. ФК кагылышы тагын бер 2 көнлекме, 3 көнлекме тагын бер шундый WhatsApp-та инде

Вот купите продукты на парочку недель, чтобы вообще из дома даже не выходить и вообще не думать. И сөйләп китә инде. Хәзер бөтен метроларны ябачаклар, э, мәктәпләрне ябачаклар, университетларны ябачаклар, магазиннарда бер әйбер калмаячак. Шуңа күрә э, тиз генә барып магазиннардан әйберләр алыгыз. Балаларыгыз белән э, урамга чыкмагыз, кайтып кайткач өегездә кулларыгызны, битләрегезне юыгыз дип инде. Һәм әле э, шунысы кызык, аның һәрбер җирдә, ничек әйтим, э, үзе әйтмешли, знакомый бар. Башта ул э, Мәскәүдәге үзенең дусты турында сөйли, Министерство здравоохранениедә эшләүче. Аннары знакомый из Италии дип әйтә, аннары знакомый из Барселоны сказал дип. Ул һәрбер Человек мира бу. Һәрбер нинең дөньяның һәрбер өлкә җирендә аның нидер танышы бар. Һәм Шулай ук ул аны 4 минут дәвамында яздырган әлеге аудиосообщениене. Һәм чынлап та аңа ышанасың, чөнки аның тавышы шундый каты беренчедән, һәм ул ничектер җитди һәм үз сүзләренә ышанып сөйли. Ышандыра да. Әйе. Һәм менә һәрбер менә шул, әгәр дә игътибар итсәгез, һәрбер аудиосообщениедә һәрбер сөйләгән кеше ничектер ышандыра сыман. Әгәр дә беренче тапкыр тыңлыйсыңмы, ничектер Теге яра бу җир көлке дип игътибар итәсең, аннары тагын икенче тапкыр кабызасың. Э, ничектер инде җитдирәк кабул итә башлыйсың. Аннары нидә хөкүмәт берничек тә реакция бирмәгәч, берничек тә бу әйберне комментарий комментарий бу коронавирус турында комментарий бирмәгәч, шуңа ничектер инде бу кешеләргә ышана башлыйсың. Һәм э, тагын әле э, кичә бер хәбәр таралды шулай ук WhatsAppта ночью с вертолета будут дезинфицировать диеп сәгать 11-дән 5-кә кадәр. Ә миндә таралды э, сәгать 11-дән 5-кә кадәр вертолетлар Карабодай һәм карабодай һәм маскалар тарат җибәрәчәк җиргә балконнарыгызны ачык калдырыгыз дип беләсәм нәрсә инде бу менә вроде инде акыллы кешеләр балкон ачып карамаган чулпан булгандыр бездә балкон юк мин карабодайсыз калдым ужас студентларга халява булыр иде берникадәр дәрәҗәдә җыеп калырлар и карабодай барыбер яшәргә кирәк бит әле коронавирус дисәк тә мин шәп көтеп тормадым Минем бит әле ул кадәр җүләр булсам да теге балконга чыгып карабыдай күптән төштек. Авылда бар диген. Авылда барсы да бар. Менә Авылда карабыдай. Иң төп теләгем авылга кайтып китү. Анда менә анда төп проблема мал туарга. Мал туарны карарга чыгабызмы, юкмы бүген су җитәчәкме аңа, ын җитәчәкме фәлән теге анда коронавирусың да, чуртың да, башкасы да кирәк түгел. Аллага шөкер. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ә менә сезнең фикерегезчә, нигә, нигә барлыкка килә әлеге фейк яңалыклар? Һәм ни өчен э, хакимият бернинди дә комментарияләр бирми, берничек тә аңлатмый? Хакимият... Э, ну, хакимият бер. Мәсәлән, шул ук, э, әгәр дә бу француз турында алсак, ул аңа ниндидер комментарий бирде, ләкин әлеге менә башка яңалыклар турында бернинди аңлатмалар да юк. Бәлки ул нигезле түгелдер? Ну, нигездә булмаса да халык курка бит. Мәсәлән, халык курка инде ул син хөкүмәт белән халыкны, ну, бу хөкүмәт бары күбрәк беләдер инде. Ну, халыкны шандырып була. Белгә чаңлатсыннар алайса. Нигә э, теге э, фейк торатучы кешеләр кышандыра кешеләрне, ә хөкүмәт бернинди дә сүз әйтә алмый. Һәм берничек тә аңлата алмый. Гомумән, илдә ничә авыру, авыру кеше бар, ничек э, гомумән ничек әйтим, дәваланырга, бернинди аңлату да, нормаль аңлату юк, менә һәрбер кешегә барып җитәрлек. Мәсәлән, телевизорда гомумән әлеге миңа телевизорда бу бу коронавирус турында хәбәр юк миңа калса, чөнки ялларда мәсәлән авылга кайттым, ә авылда һәрвакыт телевизор кабынган. Шәһәр чөнки Казанда телевизор гомумән юк, шуңа карамыйсың, ә авылда кайтканда ничектер Күз төшә инде. Һәм бернинди сүз дә аның турында ишетелмәде, гомумән коронавирус турында. Син ничәсе кайттың соң авылга? Әйтмәсәң. Суббота. Шимбә көне. 15-шеме? Шимбә көне. Узган атна. Әйе, узган атна. Ничәсе генә 15-ше көннеме? Ничәсе безнең эпидемиологик режим? Сезне әйтеп тә бетердем. Санитар режим, короче, безгә кайчан билгеле булды соң? Шул вакыттан соң да бездә тотындылар бит инде. Россия күләме икәнме? Акбарс билетлар тарата башлагач, шуннан соң билгеле икенче көнгә билгеле булды. Гомумән, бу атна башыннан телевизорда коронавирус турында гына сөйләр Ильяс. Әйтмәс идем, мәгълүмат э, җитмәслек дип. Э, просто беләсең нәрсәдән? Төп сорау бит, нигә тарала хәбәрләр? Һәм нигә кеше ышана? Ә кешеләрнең, аларның, менә мин үземнән чыгып әйтәм, начарга ышанас, ышану теләге шулкадәр көчле ки, алар хәтта менә теге э, вирустан гади ш- гигиена, шәхси гигиена таләпләрен үтәп тә сакланып була дигән нәрсәгә ышанмый, әмма дә ләкин анда күктән кара болай төшәсенә ул Әйе. ышана, менә анысына ышана, менә бусы инде теге безнең Халыкның бу кешенең Менталитеты. менталитеты һәм кешенең характеры һәм кешенең Табигате инде. Ул начарга ышана, әмма яхшыга ул беркайчан да ышанмыячак. Ә менә шундый сорау бар. Әгәр дә бездә гомуми карантин игълан итсәләр, менә өйдә генә утырыгыз, өйдән чыкмагыз дисәләр, Россия кешеләре шулай утыра алачакмы? Мәсәлән, Италиядә хәзер шундый карантин бара. Кешегә гомумән Анда штраф салалар бай гомумән. Гомумән әгәр Мәсәлән, Китайда шундый хәл булды ел башында. Анда январьда, февральдә шулай ук аларга өйдән чыгарга ярамый иде. Бер, барлык әйберләрне алдан сатып куярга һәм өйдә генә утырырга. Ә, бары тик әгәр дә бик э, ашыгыч булса гына, бик кирәк булса гына, мәсәлән, больницага бара кирәк икән, алар чыга алалар. Ләкин башка очракта чыга алмыйлар. Ә бездә Россиядә шундый гомуми карантин кертсәләр, э, Россия кешеләре өйдә утыралар идеме? Һәм бозмас идеме бу карантинны? Ә сез үзегез өйдә утырыр идегезме? Авылда, е? Әйе. О, авылда, миңа калса авылга үчек мондый вирус барып ис- Талмай чыкты. Ул көчле. Ул көчле. Бөтен нәрсәне җиңә. Сәдәк белән чыга ул бирсә Нормально. Э, утыра алыр идек дип уйлыйм чөнки кеше шуңа әзерләнә башлады хәтта бездә карантин гомум карантин игълан итмәсәләр дә ашанда ягышмасам хәтта мин күрдем инде махсус тележкалар сата башлаганнар Өч мең сумнан. Теге анда туалет кәгазе, макароннар, чәйләр, фәләннәр. Инде хә халыкны маркетологлар да әзерли шушыңа. Ә, бу бизнес все-таки. Туалетный бумага турында Твиттерда бер язма күргән идем. Анда бер кеше яза инде. Әгәр дә болай дәвам итсә, Челнинский завод бумаги скоро Таифны да та сатып алачак. Ой, дөрес. Ой, дөрес. Ой, дөрес. Туалетная бумага ул икенче нефть. Сез сезне бәяләр арттымы соң? Әлеге юк. Антисептик кайы. Менә карап булырга ул бит инде менә мөмкинлек юк. Әлеге юк. Артмады. Алай ялгышмасам, алай арттырырга ярамый бит. Име, теге зирәдән зирәгә. Ну бу у нас свободный ценообразование. Ә, шулаймыни? Хокукый яктан мин бераз генә тупой. Кайсам чабарга кирәк. Ну, мәсәлән, әгәр дә интернет-магазиннардагы күзәтсәгез, анда бит инде мин мәсәлән маскалар кереп караган идем, анда бөтенесе язылган диге скидка, скидка, скидка дип. Ә Озонда менә мин мәсәлән антисептик эзләгән идем. Мин реклама ясамас өчен интернет-магазин дип әйткән идем. Кешеләр дә берсен өчен каян заказ бирергә әйтүем инде. Анда антисептиклар мәсәлән товар не в наличии дип чыккан иде. Ну, анда... Ниле антисептиклар тегеп? А, антисептиклар юк бер кайда да. Мәсәлән, аптекаларда да, интернет-магазиннарда да бер кайда да юк гомумән. Ә маскалар әле бар. Мәсәлән, сабын бар, респираторлар. Сабын бар. Просто бөтенләй реклама бит. Үземнең бизнесым ул. Бөтен җирдә сабын җиртәсең. Юк, ачы сабын әбиләр куллана. Бөтен зараздан, бөтен. Әче су дигән. Әче су һәм әче сабын. Нинди ачы сабыны? Бездә ачы сабын диләр. Кер сабыны. Ничек А, кер процентлы? сабыны. Аңлашылды. Ул бөтен Диалектлар. бөтен заразадан да Әйе, әйе. сезне ниячәк. Бөтен авырудан саклаячак кыскасы. Рәфилә, син өйдә утырыр идеңме? Утырыр идем авылда булсам. менә Ну, шундый. Ник авылда, мәсәлән, С- Себет. Юк, Казанда утырмас идем. Монда куркыныч. Мин монда ничектер белмим. Шумлы. Әйе. Монда фатирда барыбер керер шикелле ул. Һәм мин монда үзем Әллә генә. авырулар. Безнең кызлар китә, мәсәлән, минем бүлмәдәш кызлар. Киттеләр дигәннәр. Алар китәләр, әйе. Ә мин, мәсәлән, калам. Белмим мин нишләп бетәм анда. Ильяс та кала бит синең белән. Монда уже икенче тема бар. Без говорят тапшыруы. Без бер общагада яшибез. Шуңа күрә. Әйе. Нәрсә генә бүлдереп кенә әйтәм, менә алалар бит инде теге халык кибет киштәләрен бушата башлады. Масса күләм прям анда яу белән киләр киштәләргә әйтик. Менә алар бит алар башларына килми микән? Алар аркасында дефицит булырга мөмкин дип. Менә кемгәдер бит ләкмәс, кемгәдер менә Нормаль шундый акыллы кешеләргә Бу магазин үз вакытында бит аннан соң җитмәс кенә мөмкин ул кара бодайлар фәлән. Бу магазиннар турында шулай ук кичә WhatsApp'тан бер скрин килде инде, анда бер хатын-кыз аңлата инде, нигә бу полклар буш дип инде. Магазиннар махсус эшли, мәсәлән, теге кеше Күрсен дә, кергәч күрә инде, полклар буш, һәм әйдә алып алырга кирәк диеп инде. Шуңа алар әйберләрне бөтенләй куеп бетермиләр. Шулай ук маркетинг. Әйе, маркетинг ук ход. Аба. Аларның чираты монда хәзер. Нинди заманда яшибез? 21-нче. Юк, коронавирустан һәркем үзенә ниндидер файда алып калырга тели чынлап. Ә, тагын шундый бер кызык факт. Хәзер шулай ук интернетта мондый хәбәрләр таралды инде, блогерлар коронавирус белән авырырга телиләр. теге хайп хайп күтәрер өчен репутациясе теге смида сөйләшүне алар турында сөйләшсен өчен то нидә особенно аеруча чит илдә мондый бу идея популяр һәрбер блогер шуның белән авырып калырга тели монысы инде россияга да килде ну нигә авырып карарга аны болай да кешене ышандыра алалар бит инде менә шуңа аның өчен җинаять җинаять Әйбер каралган буга ялгышмасам. Ялган мәгълүмат таратуга бәйлеме соң? Алай алай шулай эшли алалар. Ләкин әле э, сезгә чын булсын өчен, прям анализлар белән нитсен өчен әле чынлап та авырырга телиләр. Ләкин әгәр дә чынлап авыра алмаслар, миңа калса, мондый, ничек әйтим,

Шулай да, әгәр дә үземне, мәсәлән, блогер итеп күз алдына китерсәм, белмим. Ну, әгәр дә мин авырсам, әле ә тереләчәкменме мин кире? Шунысы бар бит әле. Җиде кеше терелгән бит Россиядә. Ничә кешенең? Ул. Ну, Ну, шы- җиде кеше терелүе это нәрсәдер аңлата инде барыбер дә. әгәр дә Үлмәгән бит. Соннар, Тәүлек. соннарны карачак. Әлеге. сон- Бигәйтә әлеге. Соннарны карачак, чыннан да әлеге а, а, коронавирустан үлү очраклары бик түбән. Анда Әйе, әйе. Әйе. 2-3 процент кына Әйе. һәрбер а- авыручының. Ләкин монда бит ә, үлүчеләрдә п- ә, үлгә- ә, үлгән кешеләрдә проблема түгел, ә проблема башкада. Ә, Чөнки бу вирус тарала һәм әгәр дә хә- таралган саен күбрәк кеше авырый башлый һәм больницаларда урын җитми башлаячак, тагын кешеләргә ничек кешеләрне дәвалый алмаячаклар. Шуңа күрә, әгәр дә бу вирус тарала икән күбрәк, бу инде күбрәк үлүче кешеләр булачак дигәнне аңлата. Шуңа күрә туктатырга тырышалар. Минем шундый хәзер фикерем туды. Бу бу фикер бөтен акыл законнарына каршы килә торган фикер. Һәм бигрәк тә син дә бу син бу фикерне яратмаска мөмкинсең. Миңа калса, бу ниндидер бер безгә өстән бер знак һәм бу ниндидер бер чистка безнең дөньяны. Ильяс көлмә, дөрестән дә шулай. Безнең дөньяны шулкадәр пычранды һәм әшәкеләнде. Һәм бу бу безнең әҗеребез миңа калса. Аллах бит конституцияга кердеме? Мин Аллах димәдем. Ярай, все, все. Мин Аллах дигән сүз әйтмәдем. Все. Мин дини яктан карамадым. Мин әйттем, бу безгә ниндидер бер э, үзебезнең гамәлләребезгә, кешелекнең пычраклыгына бер җавап, табигатьнең дип әйттек, ярар, Аллах булмасын. Һәм үзенә күрә бер чистка, чума кебек. Бер летучий мышь ашаган китайцы өчен шундый чистка. Кытайларның ялгышлары. Ә менә Кытайга килгәндә, хәзер Кытайда 84% авыручы кешеләр дәваланган. Әйе, анда анда киресенчә хәзер Менә Кытай хәзер терелде һәм бөтенесе безгә таба бара. Әйе, хәзер Европа күчте. Европа безгә. Аннан Татарстанга килә инде. Мәсәлән, аларда хәзер 18 апрель көнне аларның футбол сезоны яңартылачак инде, дәвам итәчәк. Ә бездә евронда

атасам мин сиңа сөйләшеп тормас идем кызларны җыям да чыгып китәм гомумән тикшергәнем юк әле менә белмим соңгы арада ну әгәр дә куркасың икән тикшерергә кирәк юк ә сез үзегез куркасызмы коронавирустан һәм ниндәй саклану әйтәләр бит әгәр дә үзегезне тикшерергә телисез икән температурагызны тикшерегез диеп чөнки әгәр дә температурагыз нормаль икән бернинди куркыныч та димәк сез нормаль кеше мәсәлән анда арта икән теге утыз җидедән дә артып китә икән бу инде саклык чаралары күрәсезме соң Саклык чаралары. Мә, ә, Ул саклык- җавабыз. Син, Юк. Нәфилә. Иә. Ул әйтеп бит сабыннарымны. Шунгит. Ак кара. Ә син? Ә, мин недавно интернет-магазиннан респиратор э, заказал. Нигә син безгә әйтмисең мондый әйберләрне? Син- Синең исән каласың килә, без Әйе. кырылып бетсәк тә ярый. Сиңа калмадыңмы? Менә шуңа турыда әйтәсе килә рәсми кайчан килеп иштәчәк егерме сигезенче март икесе көнле карантин бетәме кайчан турында белмим ильяс маска кие ну мин гаепле түгел нишләтим инде шулай китергәч ә мин мәсәлән кул юам берәр каян килеп керсәм су эчәм салкын суны обязательно Битеңне юасың ай. Кулга антисептик сөртәм. Кулга антисептик сөртәм. Секунд сайын. Ә, аннан соң безнең чупан белән икебезнең метод бар, самый проверенный дип әйтик, ул кытайлар янында суламыйбыз. Әйе, моны национализм. Ильяс, сакланганны саклармын дигән. Без менә кичә күрдек, Бауман урамында инде маска киючеләр шактый. Чөнки хәзер медиа өлкәдә, теге СМИларда аеруча бу хәбәрне ничек әйтим, тараталар, теге монда тегендә, тегендә. Һәм шуңа күрә кеше күбрәк укый һәм күбрәк курка башлый. Һәм маска киючеләр. Миндә э, моны бу масканы заказать итмәгән булыр идем, ләкин ничектер барыбер шикләндерә. Курктыңмы ни? Ә менә бу. Син куркыта бетердең. Ә, мин гаепле барысында. Коронавирус өчен генә мин гаепле. Ә менә бу куркынычты кешеләрне кыргыйга әйләндермәсме? Мин менә бик куркам шулай бердән, ну, нәтиҗәсе дип әйтмим инде, менә шул карантиннар беткәч кешеләр әллә нинди дөньядан качкан кебек тотарлар кебек үзләрен. Бер әйбер генә әйтеп алыйм әле хәзер Рәфидә әйткән сүзгә бик ни була бу теге яхшы шәрехләмәк кебек. Джаред Лето бер атнага киткән булган каядыр пустыняга нигә бернинди дә интернет связьга чыкмаган мондагы цивилизация белән һәм кайтып кергәндә кире үз ниенә инде э, үз шәһәренә һәм коронавирус ул шаккаткан бу нәрсә элек бер атна эчендә нәрсә үзгәрде дигән минем дөньяда нәрсә бара дигән медитацияга киткән булган ул тегендә каядыр кырларга болыннарга Менә. Мин нәрсә әйтер? А, а, Россия кешеләрен коронавирус кыргыйландырмаячак, а конституция кыргыйландырачак. Конституция үзгәртәчәк Россия кешеләрен. Ләкин конституциягә кергәнче тагын бер э, сорау бар. Сезнең фикеренчә, бу эпидемия, эпидемия түгел, а пандемия кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Һәм эпидемияга кадәр үсәчәкме гомумән? Чөнки нинең э, вирус таралуның ике стадиясе бар, берсе пандемия һәм икенчесе эпидемия.

Алар өйдә генә утырганнар һәм шуңа күрә э, башка авыручылар булмаган. Ә, Ә, ә бездә бездә алай булачакмы соң? Юк, Әйе, син бу сорауны биргән идең. Бездә дисциплина белән Юк, бездә беләсеңме, э, ничегрәк, ни себе, ни людям дигән нәрсә бар безнең менталитетта. Мгм. Менә, мәсәлән, мин авыру икән, теге мин хә, үзем атап әйтмим, мин авыру икән, Мин әлбәттә чыгачакмын урамга, ник мин генә строй итергә тиеш, бүтәннәр дә әйдә заражаться итсен. Вау. Менә шулай булачак. Мин шуны әйтәм, бездә не себе, не людям дигән әйбер бар. Алай ярамый шулпан. Мин үзем не әйтим Ну, бит. как бы, әйтә. вообще, в принципе, как Ә бы... мин беләм ярамаганын. Үзеңнең сәламәтлегең кайгыртмыйсың икән, син бүтәннәрнекен дә уйламаячаксың. Бездә менә шундый нәрсә бар. Һәм Менә Франция кешесе тапкан. Ул үзе бит врач, ну безгә әйткән, безгә мәгълүм булганча инде үзе табибларга барып әйткән, изоляциягә үзе э, карантинга үзе ябылган. Бездә Ә бездә авырткан кеше беркайчан да үзенең чирле икән Мгм. белгермәячәк. Ну, әле белдертмәү бер хәл, аны бит әле тикшермиләр дә. Ну, иеләр буенча йөрмәсләр бит инде. Ансы шулай ук начар булыр. Нигә йөрисез, нигә килерсез дип тагын тагын кеше минуста бер ие. Әйе, бары минуста бер ие. Нинди генә, нинди генә саклану чарасы. Бар минуста бачаклар бездә. Ну, куркынычсызлык эшләнәме ул? Куркынычсызлык өчен эшләнмиме? Бездә минус табу ул. Ну, әгәр дә безнең дисциплина белән карасак, миңа калса бу вирус якынча 4-5 ай әле дәвам итәчәк. Ул. Гомумән, бер ел диделәр бит инде, белгечләр. Әйе, чөнки вакцина анда бер-ике ай эчендә әзерли алмыйлар, вакцина бер ел эчендә әзерләнә. Нинди булды? Кыскасы, Ванга әйткәннәр чын булса. Ильяска тагы моны удар булды. Ул бит ышанмый инде нәрсә. Икенче темага күчик. Әйе. Конституцияга күчик. Конституция һәм Путин дип атала әлеге тема. Ә, Яңалыкларда, ну, х- х- ә, Россиянең һәрбер кешесе беләдер инде, яңалыкларда әйтелгәнчә, м, Путинның ал- алда булган ә, срокларын, м, ничек, русча әйткәндә, обнулили, һә Путин безнең белән 36 36 елга кадәр калачак. Һәм бу Конституцияне үзгәртү аркасында килеп чыкты.

Э, синең әйтәсең килә, бу обновление теге начармы, юкмы һәм бу нәрсәгә Ну, как бы монда сүздә булырга тиеш түгел теге хорошо дигән, чөнки э, бер кешенең хакимияттә 36 ел утыруы ул бит ничектер стагнацияга китерә һәм монда инде бернинди стабильность булмыйчак, киресенчә аска таба төшү булачак. Син э, борынгы Римны искә төшерсәң, анда бер бер Кем соң әле бер император 43 ел ялгышмасам утырган. Син әйдә анда борынгы Рим белән чагыштырма, безнең 21-нче гасыр урамда. Ә син Эй, борынгы Рим белән 21-нче гасырдагы аерма Миңа калса теге якта, теге вакытта әйбәтрәк булгандыр. Вируслар да булмаган,

хәтта аның идарә дә итәсе килми, ләкин ул идарә итүне кулыннан җибәрергә курка. Мәсәлән, ул әгәр дә башка президент килә икән, аның преемнигы булмый икән ул кеше, нишләтәчәк ул э, Путинны? Э, билгесез. Шуңа күрә э, аңа аны бу аңа куркыныч. Ник Ләкин... нәрсәдән курка микән ул? Аны бит һәрхәлдә ул преемнигы теге бездә бит инде между особистылар елы түгел, үтереп атмаячак. Нинди булса бер должностька бер хәл преемнигы. Ну, миңа калса бер хәл преемнигы, ә икенче хәл, әгәр дә бездә конкурентлы сайлаулар үткәрсәләр һәм башка берәр аңа тип аның ничек әйтим, конкуренты килсә, бу аңа куркынычрак. Ләкин миңа калса алай булмаячак, әлбәттә. Хәтта алар теләсә, Путин китергә теләсә дә, ул преемнигын калдырачак инде. Чөнки башка кешене куймаячак ул анда. Һәм безгә безнең гомер дәвамында Путинның баш Путин, Путин башта үзе булачак, аннары преемнигы, аннары преемнигының преемнигы. Синең синең синең уйлавыңча, менә белмим синең уйлавыңча, ничек тә минем уйлавымча, Безнең хәт Хә, безнең хәтта йомшаграк әйтергә кирәк инде моны. Безнең Путиннан да начаррагы һәм Путиннан да яхшырак кеше белмим инде. Безгә средний кеше килмәячәк тә, яхшырагы да килмәячәк, чөнки минемчә хакимияттә бөтен кеше бер төрле. Нинди генә вәгъдәләр бирсәләр дә, Власть шул, меняет людей дигән әйбер ул. Шул синең фикерең, кыскача әйткәндә, Путин алыштыргысыз дип әйтәсең килә инде синең. Аны аны алыштырыр кеше юк дип әйтәсең килә. Юк, Мин минем беләсем килә, минем күрәсем килә менә шул кешене. Чыннан да халык өчен. Чыннан да вәгъдәсен үтәячәгенә минем ышанычым юк беркемгә дә, оппозициягә дә, оппозицион булмаганнарга да. Әгәр дә, ничек әйтим, хакимият үзгәреп тора икән, алар нәрсәләр эшли башлаячак? Мәсәлән, ә синең бармы соң гарантияң, ышанычың, менә аның урынына килгән кеше бездә үзгәртәчәк, бездә барсын яхшы якка, ә бәлки начар якка үзгәрсә. Әгәр дә безнең илдә конкурентлы сайлаулар була икән, Мәсәлән, ул килде, 6 елын утырды, әйме? Һәм э, тагын сайлаулар була. Халык күрә, ул берәй бер эшләми. Булды, син кит, э, син безгә кирәк түгел, безгә башка кеше кирәк, без башканы сайлыйбыз. Аннары тагын ул кеше утыра. Мәсәлән, әгәр дә ул яхшы эшли икән, халык аның тырышуын күрә икән, аны икенче тагын э, срокка калдыралар. Икенче срок бетте, ике, ике сроктан күбрәк утырырга ярамый безнең илдә. Ярар, но син яхшы эшләдең, ләкин э, без бернәрсә, бернәрсә эшләтә алмыйбыз. Без конституцияне үзгәртә алмыйбыз, сиңа ничек сиңа удобно булгач кына диеп. Э, шуңа күрә без тагын башка кешене сайлыйбыз. Һәм менә әгәр дә демократик илдә конкурент сайлаулар ничектер киресенчә стабильностьны булдыра. Ә бездә бу э, күп кеше әйтә инде менә бездә э, стабильность, бездә барсы да яхшы, анда Акчаны түләп торалар, без елына бер тапкыр анда Турциягә барып кайтабыз дип. Ильяс, бу безнең бит инде тарихның менә төбеннән үк безнең илебезнең шул ук әҗере бит инде бу. Бездә бездә шулай бит инде. Бездә безнең халыкның менталитеты полумонархический. Безнең алар без өйрәнгән өйрәнгәннәр нидә, ничек әйтим? Без булганына шөкер итә беләбез. Без демократиягә дә нәрсә икәнен дә белмибез бит аның. Без аны күрмәгән. Татымаган. Ләкин ул бездән тора бит. Без аны татысак та, без аны шундук беләсеңме? Кайтарыгыз безгә киресен диячәкбез. Менә мин иманым камил, 80% кеше шуны әйтәчәк. Менә Бу начар әлбәттә, әмма Әйтеп киттем, кайбер кешеләр Путин алыштыргысыз дип әйтә. Ягъни, мәсәлән, без сезнең белән килештек ди, аны алмаштырыр кеше юк дөньяда. Без менә әйе э, Путин алыштыргысыз. Э, аны алыштырыр кеше юк дөньяда. Россиядә дә юк аны алмаштырыр кеше. Ләкин э, карагыз, Путин бит мәңгелек түгел. Ул кайчандыр үләчәк. Ну, сүз дә юк. Әйе, ул анда Хәтта мин гарантия бирә алмыйм. 36 ел утырды. Ярар әле тагын, әгәр дә сәламәтлеге булса, тагын калачак әле ул берничә елга. Ярар, но ул бит мәңгелек түгел, ул кайчандыр барыбер үләчәк. Һәм бу стабильлек бетәчәк бит. Менә Путин булга, Путин сез э, алыштыргысыз дип яшәгән чор стабильле булды, ләкин Путин үлгәч стабильлек э, гомумән бетәчәк һәм э, сез үзегезнең э, балаларыгызның йөзенә ничек караячаксыз? Чөнки э, илдә хаос барлыкка киләчәк. Путин үлде, аны алыштырыр кеше юк. Э, теге э, һәрберсе хакимиятне бүлә башлый. М- Миңа кирәк диеп, миңа кирәк диеп. Һәм илдә тагын э, икенче 90 могут безнең анда чор бирин аны үткән бар ну үткән бар ләкин тарих цикличный теге балалар аннары сез бит үзегез гаепле как бы чөнки гомер дәвамында путин алыштыргысыз дип килдегез дә путин үлгәч нишләргә белмисез ә әгәр дә мәсәлән сез бер кешене сайлыйсыз икән аннары икенче кешене сайлыйсыз икән бу бит как бы сез аңлата менә сез тарихны үзгәртергә тырышасыз тагын Э, хакимиятне үзгәртергә тырышасыз дигәнне аңлата ә былай сез э, куркып яшәгән сыман буласыз чөнки стабильлек ул минемчә курку дигән аңлата чөнки нәрсәнедер үзгәртү гомумән нәрсәнедер үзгәртергә курку э, бу миңа калса хәтта начарлык түгел бу илне боза, илнең хакимиятен боза, чөнки алар сизә бу халыкның безне үзгәртергә теләмәвендә, үзләренең үзгәртергә теләмәвендә, һәм алар теге моннан урлыйлар, тегеннән урлый башлыйлар һәм гомумән хакимиятне бер кулга гына җыялар һәм биргә курка башлыйлар. Главный закон страны принимается в невероятном темпе.

Тагын Конституциягә бит төрле ничек поправкалар инде, төрле поправкалар тәкъдим ителде. Һәм күбесе аның кабул ителде инде. Госдума тарафыннан да, Совет Федерация тарафыннан да, Конституцион суд тарафыннан да, Путин тарафыннан да кабул ителде әлегә. Һәм бер Әлегә? Юк. Бер тәкъдим тәкъдим э, бер поправка м, кабул ителмәде. Бу поправка түрәләрнең чит илдәге җирләре турында һәм үз исемендә булган э, ничек әйтим, Мал мөлкәтләре дип Әйе, мал әйтелгән. мө- э, мөлкәтләре турында. Э, Ягъни әлеге поправка т- ш- түрәләр мондый чит ил- чит илдә бер әйб- чит илдә бер әйберләр дә булмаска тиеш дигәнне аңлата иде. Ләкин алар бу поправка өчен тавыш бирмәделәр. Әй инде, үзеңнеке ничек бирәсең кешегә дигәндәй мында комментарийлар китә дә кирәкми хәтта бу хакимиятнең бу поправка хакимиятнең йөзен күрсәтә күрсәтә һәм бик үк матур йөзе түгел бик үк яхшы профиле түгел тагын бер сорау сезгә сез җавап бирегез россиядән китәргә вакыт түгелме чөнки карагыз Китеп булмый бит. Тукта, тукта, тукта, хәзер. Карагыз, Путин 36 елга кала. Бездә тиздән суверенный интернет булачак. Занавеслар ябылачак, чөнки суверенный интернет хакимият безгә нәрсә бирәчәк, без шуны гына укый алачакбыз. Конституция үзгәрә. Ягъни без кире Советлар Союзына кире кайтмыйбыз, теге теге занавескалар ябык, кеше беркая да китә алмый, бар тик тоталитаризм какой-то. Без мәгълүматны бары тик үз илебез эчендә генә белә алабыз, ә Европадан да нәрсә барганын, гомумән, Америкадан нәрсә барганын без безгә әйтмиләр. Әйтәләр, әйтергә мөмкиннәр, ләкин үзләренә ничек уңайлы, шулай гына әйтергә мөмкиннәр. Минем һәрвакытта да Шундый Ә, тойгы яшәде үзендә. Килмәде мен шундый фикер китерергә кирәк дип. Менә шул конституцион үзгәрешләрдән соң. Туганнан бирле Ильяс. ну, туганнан бирле әле бер хәл, ә менә бу конституцион үзгәрешләрдән соң ничектер. Менә минем дә шундый фикер э, булды. Теге инглиз телен өйрәнә башларга әйбәт әйтте һәм теге бер акла китерергә. Чупан син сөйли башлаган идең. Дәвам ит. Если меня будет По фойт. Менә минем шундый гел шундый фикер яшәде. Минем Татарстанны һәрвакытта да Россиядән аерып аласым килә. Мин мин теге мин э, беләм илдәге вазгыятьнең Ватикан Ватикан внутри Италии. Әйе. Минем мин беләм илдәге вазгыять теге. Әйе. Әйбәт түгел. Әйе, шулай, әмма Мин белмим, бәлки син хәзер миннән көлерсең дә, мин бөтен нәрсәдән дә плюс табырга э, ярата торган кеше, көлмә син. Хәзер мин аңлатырга тырышачакмын. Бездән дә начаррак яшәүчеләр бар дип уйлап куясың да, шөкер итәсең. Бу безнең татарларның менталитеты монысы. Мин әйтмим теге, бу әйбәт, болай килешеп яшәү дип. Рус Африка белән чагыштырганда без әйбәт яшибез инде ансы. Әйе. Сездә. Ләкин безне Африка белән чагыштыра кирәкме соң? Әллә Европа белән? Европа белән кирәк булыр иде, әмма ни. Менә Татарстанны, э, Татарстанны аерып алам да, һәм минем мин Татарстанны барыбер яратам нинди генә булса да. Чөнки мин үземә кирәкле мөхитне, татар мөхитен бүтән җирдә таба алмаячакмын. Монсы бер. Монсы бер. Бер иң әйбәт, иң тотканы шушы минем. Мин читкә китсәм, нәрсәдер мин нәрсә мин югалтачакмын нигеземне, мин югалтачакмын тамырымны, мин югалтачакмын мәдәниятемне, чөнки миңа тегендә европалашырга туры киләчәк. Миңа шунысы гына куркыта. Мин әйтмим Европа начар дип. Минем менә мин анда мөхитне югалтачакмын, шунысыннан гына куркам. Ә болай китәсем килә, билгеле, чөнки чикләрне узу, чикләр безне башта гына диләр бит инде, чикләрне узу ул горизонтларны киңәйтү дигәнне аңлата һәм дөньяга карашны үзгәртү дигән аңлата. Ә болай без ил эчендә генә бер төрле караш һәм бер төрле э, юнәлештә генә карап яшибез һәм бу шулай ук моңсу. Менә мин шул планны дәвам итеп кенә әйтәсе килә, кешеләр шулай читкә таралып беткәннән соң үзенең тамырыннан ул үз асылына менә кайчан кайтыр чынлап та. Теге белмим инде, киләчәкне күрмим алай. Читкә таралып, яшәүнең. Ләкин китәр идеңме дигән соравыңа җавап итеп, мин әйе. Ә безнең асылны үзләре бетерми ярмалар. Э, Бетерәләр менә ул кешедән кешедән дә тора бит инде барыбер. Кеше үзе бетермәскә мөмкин, ә хакимият менә ничек әйтим, целенаправленный кешедә ниндидер э, үзенең э, асылын бетерергә тырыша. Теге Шул ук, мәсәлән, Конституция хәзер кертелде бит, шулай ук бер поправка, русский народ, государство образующий народ. Ягъни руслар гына дәүләтне чәгәтим. Дәүләт Дәүләт түгел инде ул, дәүләтне тәшкил итүчеләр түгел. Шулайрак. Шундый, ну, гомумән русларны ничектер э, башка милләтләрдән өскәрәк. Өстенрәк кую әйе, бу конкрет шул, дөрес. Һәм ничектер бу хакимиятнең национализмымы? Э, миңа шуның точно китерә, менә бөтен э, бөтен чыгышларда да шул ук безнең ил башлыгыбыз да Татарстанны мактыйлар теге татарстан белән дус дибез фәлән дибез төгән дибез беркайчан да э, Беркайчан да теге татарларсыз татарларсыз булмый дигәнрәк мантыйк белән чыгышлар ясыйлар. Ишеткән бар бит инде андый чыгышларны. Сезнең дә күргәнегез бар. Шул ук теге 4 ноябрьдә үтә торган бәйрәмне дә хәтта теге татарлар коткарган дигән Путинның сүзләре дә бар. Шуннан соң уйлап куясың бит, эх, менә безне яраталар дисең. Ә менә монда конституциядә шундый үзгәрешләр кертелгәч, эх, безне яратмыйлар икән. дип уйлап куясың. Һәм э, бу фикерне генә әйтеп бетерәм, конституция буенча. Э, бу конституция буенча бит инде э, рабочий группа шөгыльләнде. Ягъни менә берничә кешене алдылар да, алар шул поправка буенча шөгыльләнделәр. Һәм әлеге рабочий группа эчендә анда спортсменнар, артистлар, мәсәлән, шунда шул рабочий группа эчендә Елена Исимбаева теге легкая атлетика белән шөгыльләнүче спортсменка, но хәзер инде

Мне не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного. Менә ничек аларга конституцияне үзгәрешләр кертүче кеше конституцияне беренче тапкыр гына ачып карый. Һәм аны книжка дип. Әйе. Атавы да инде. Әйе. Бер гади кеше юк икән кыскасы бу группада. Бөтенесе, бөтенесе кемдер кемдер бик акыллы кешеләр, бик начитанный кешеләр икән. Һәм әлеге кешеләр безнең тормы- тормышыбызны үзгәртә. Әйе. Үзгәрттеләр инде монда. Төптән, тамырдан. Дип Кызлар, сезне физрага җибәрәбез. Рәхмәт. Сау була, шабалар. Физра сәламәтлек. Алар коронавирустан саклану чарасының бер төре итеп физкультура белән шөгыльләнүне э, сайладылар. Мин сайламадым. Кызлар сүзләрегез без нәрсә саубулашырга тиешме? Ну, Мин өмет- саубулашып карайык. Ә инде начар Ләкин минем теге алай саубулашасы килми, киләчәктә дә Юк, барыбер- очрашырбыз дигән барыбер теләктә калабыз. өметләнәм. Әйе, Нәрсәгә нәрсәгә өметләнәсең сөйләрбез, син? сөйләр сүзләребез булыр әле. Карантиннан соңмы? Әйе, менә Э, авылда. юк, Безнең аерым э,

Безнең икебез яздырган юк әле, Әйе. беренче тапкыр гына. табигать аларны шулай яраткан икән, алар димәк бу җирдә яшәргә хокуклы, аларны бит инде хәзер нәрсә яндырып үтергә мин хәзер, гафу итегез. Әти-әниләрнең бераз генә бу теге Маразмы? маразмы. Ничә немецны үтердең анда, синең бабаң ничә немецны үтерде? 66 миллиарда кая китәчәк ул акчаның?